Illum ġejna fit-tempju ta' Ħaġar Qib. Dan it-tempju jinsab fil-limiti tal-Qrendi, u proprju jinsab fuq quċċata ta' għolja. Bħala tempju ħaġar qim huwa wieħed minn dawk it-tempji li ma bediex fl-ewwel fażi tat-tempji, jiġifieri mhux antik daqs l-imnajdra u daqs il-ġgantija, iżda beda iktar tard warajhom. Però nistgħu ngħidu li ħaġar qim huwa wieħed mill-iktar tempji li jattira liqgħih numru kbir ta' nies. Il-pożizzjoni fejn hu qiegħed qiegħed fuq post sabiħ fuq għolja fil-quċċata proprja, u għalhekk dan it-tempju minn dejjem kien skopert. Għalkemm saru skavi fih mal-medda taż-żmien però nafu li żgur li kien hemm partijiet minnu li dejjem kienu jidhru. Illum ġejna nżuruh dan it-tempju u naraw dak kollu li hemm interessanti fih. Meta wieħed iħares lejn it-tempji li għandna fil-gżejjer Maltin, jinnota li l-prinċipju tal-bini huwa kważi kollha l-istess. Però mbagħad kull tempju jkollu dik ix-xi ħaġa differenti. Hawnhekk fil-każ ta' Ħaġar Qim, ninnutaw li dan it-tempju huwa l-unika tempju li għandu entratura fuq quddiem fil-faċċata prinċipali. Però mbagħad għandu entratura oħra fuq in-naħħa ta' wara. U dan jagħmlu differenti filwaqt li t-tempji l-oħrajn tidħol ġo fihom u terġa' toħroġ mill-istess post minn fejn kunt dħalt, it-tempju ta' ħaġar qim tidħol minn naħa u toħroġ minn oħra. Meta mbagħad wieħed jibda jħares lejn il-mod kif inhu mibni dan it-tempju, jinnota li huwa ta' dak il-perjodu meta n-nies bdew jaqtgħu l-ġebel, jaħdmuh u jpoġġuh fuq xulxin. Hawnhekk naraw diversi livelli u saffi ta' ġebel li jikkumplimentaw il-binja. Barra minn hekk dan it-tempju nsibu wkoll numru ta' dekorazzjonijiet fih. Ħaġa oħra interessanti hija li f'dan it-tempju f'Ħaġar Qim, il-kmamar tiegħu huma kollha magħluqin għalihom bibien partikolari.

Importanti ħafna. Dan it-tempju huwa almanak li jimmarka ċertu dati fis-sena. Fost dawn jimmarka l-bidu tas-sajf, jiġifieri l-21 ta' Ġunju, is-solstizju. Dakinhar, meta titla' x-xemx filgħodu kmieni, l-ewwel raġġ tax-xemx jgħaddi minn din it-toqba li qed taraw warajja u jagħmel marka fuq ġebla partikolari. Dik hija l-unika ġurnata tas-sena li din il-fenomenu jidher f'dan it-tempju. u għalhekk jidher ċar li min ħadem din it-toqba ried jimmarka proprju l-bidu tas-sajf permezz tar-raġġi tax-xemx. Barra minn hekk f'din il-kamra wieħed ukoll jista' jħares lejn il-mod kif inhu mqiegħed il-ġebel fis-saffi ta' fuq u hawnhekk jibda jtik l-impressjoni ta' kif seta' kien is-saqaf ta' dan it-tempju li waħda mit-teoriji hija li kien forma ta' koppla ġifieri l-ġebel jibqa' jagħlaq bil-mod il-mod sakemm jintaqa' flimkien.

Għalkemm ħaġar qim jidher li dejjem kien skopert u ma kienx mgħotti kompletament, xorta saru numru ta' skavi hawnhekk. Il-fatt li nafu li kien skopert huwa, per eżempju, bix-xogħol ta' Jean Hoël, li kien hawn Malta fi żmien il-Gran Massù de Rohan u għamel tpinġijiet ta' dan it-tempju u wriena diversi partijiet li għadhom jeżistu sal-ġurnata tal-lum li kienu ġa viżibbli. Però fl-iskavi li saru speċjalment f'din iż-żona li qegħdin bħalissa fiha, ħarġu numru ta' statwetti importanti ħafna. Fost dawn sett ta' tmien statwetti bil-qiegħda tal-Mara l-Ħoxna li jingħad li nstabu xi mkien viċin ta' dak it-taraġ. Barra minn hekk hawnhekk ħarġu tliet statwetti oħra bil-wieqfa li huma tal-Mara l-Ħoxna wkoll li jkollha jinsabu miġburin fil-Mużew tal-Arkeoloġija l-Belt, b'eċċezzjoni ta' waħda li llum il-ġurnata qiegħda fiċ-ċentru tal-viżitaturi li nbena viċin dan it-tempju. Dan jurina flimkien ma' ħafna fuħħar ieħor li ħareġ minn hawnhekk kemm għalkemm it-tempju ma baqax jintuża u kien mitluq, però xorta rnexxielu jikkonserva fih ħafna affarijiet

Fost l-affarijiet li nsibu ta' interess f'dan it-tempju nsibu numru ta' artali ċkejknin. Wieħed minnhom li huwa skulturat u ddekorat ħafna llum il-ġurnata ttieħed fil-Mużew tal-Arkeoloġija l-Belt, però hawnhekk tqegħdet kopja biex dak li jkun jista' jgawdi u jara kif kien dan l-artal. Żewġ artali oħra interessanti ħafna huma dawn li qed taraw maġenbi. li għadhom fil-post oriġinali tagħhom. Barra minn hekk, ħaġar qim il-fatt li kif għadtilkom kien skopert jidher fuqu traċċi ta' interventi li saru mal-mogħdija taż-żmien. Hawnhekk l-interventi biex dan il-post isalvawh ilhom isiru saħansitra minn nofs is-seklu dsatax. L-ewwel ma kienu jsiru, kienu jsiru pilastri tal-ġebel biex jirfdu il-ġebel il-mindud u ma jħalluhx jaqa', u mbagħad biż-żmien saru strutturi tal-ħadid biex ikomplu jgħinu 'l dawn il-ġebel milli jikkrollaw. Għalkemm fl-għajn jidher ikrah però tifhem u tapprezza l-fatt li kieku ma sarux dawk l-interventi kieku llum il-ġurnata ħafna partijiet minn dan it-tempju m'għadniex ingawduhom għas-sempliċi raġuni

Ħaġar Inn fih diversi affarijiet li jiġbdu l-attenzjoni u jqajmu misteru, bħal pereżempju din il-megalita ta' warajja, li hija għolja madwar ħames metri u nofs. L-iktar ħaġa interessanti fuq din il-megalita hija l-fatt li fuq, fin-naħa ta' fuq tagħha, hemm ħofra ta' madwar metru fonda. Ħadd ma jaf għal liema raġuni saret din il-ħofra.

li hija niċċa li tħares fuq in-naħa ta' barra, ġifieri qiegħda fl-estern tat-tempju. Hawnhekk naraw dawn iż-żewġ megaliti li hawn min jgħid l-arkeologi jsostnu li huma simboli falliċi maskili u femminili li b'xi mod kienu jaduraw il-fertilità. Din in-niċċa hija xi ħaġa unika fit-tempji l-oħrajn, ma tantx insibuha mhix komuni daqshekk u għalhekk tpoġġi lil Ħaġar Qim

Hawnhekk insibu wkoll waħda mill-ikbar ġebliet li nsibu fit-tempji tagħna. Din il-ġebla hija kkalkulat li tiżen madwar 20 tunellata. Immaġinaw biex inqatgħet din il-ġebla, inħadmet, inġarret u tpoġġiet f'postha. U skont kif jgħidu l-arkeologi jidher li din il-ġebla ma nqatgħatx mill-viċinanzi ta' Ħaġar Qim, jiġifieri nġiebet mill-bogħod għax it-tip ta' ġebla tagħha ma jinstabx hawnhekk. Għalhekk din ikompli jżid mal-meravilja ta' dan it-tempju u ħafna nies jiskantaw kif dawn in-nies mingħajr għodod li għandna jew aħjar li nafu bihom aħna llum irnexxielhom jagħmlu xi ħaġa bħal din. Hemm tammira l-kapaċità kbira li kellhom dawn in-nies fil-bini tal-ġebel fil-bini tat-tempju u fit-tqandil tal-ġebel ukoll.
Heritage Malta qed tieħu numru ta' inizjattivi biex tipproteġi t-tempji ta' ħaġarqim. Ehm, l-iżjed inizjattiva ovvja biex ngħidu hekk għal min jiġi fis-sit huma il-tinet protettivi. Bażikament dawn it-tinet qed jipproteġu t-tempju minn elementi naturali li fil-fatt qed jiddegradaw il-ġebla, il-megaliti li minnhom mibni it-tempju. Ehm, għandek elementi bħal xita, ir-riħ, anki il-melħ, ir-raxx tal-baħar li jaffettwa l-ġebla. Din il-dal-ġebel ma nħadimx bil-blodot tal-ħadid imma nħadem b'ġebel ieħor. U l-ġebla tal-Franka peress li hija radba u ħafif taħdimha, kien faċli għan nies fil-preistorja biex jaħdimha bil-mod li ried. U fil-fatt it-tempji kellhom Finish sabiħ, kellhom dekorazzjonijiet fil-ġebla. Imma min-naħa l-oħra qed tiġi degradata, degradata ħafna minħabba l-elementi naturali. U bekk ħassejna l-bżonn flimkien ma' studji li saru matul iż-żminijiet sirna nafu bil-bżonn li dawn il-tempji jiġu protetti b'tinet protettivi ehm, li għamilha iżjed ovvja li għandna bżonn dit tip ta' protezzjoni u ma xi kollassi li saru f'dawn it-tempji kien f'ħaġar im kif ukoll f'imnajdra eh, meta kienet għamlet xita qawwija ħafna ehm, fil-disajnijiet qed ngħidu ehm, kemm fl-imnajdra u kif ukoll f'ħaġar im kien hemm kollassi f'partijiet tal-bini. B'hekk Heritage Malta ħasset il-bżonn li jsiru dawn it-tinet protettivi. B'hekk qed jiġu protetti da siti imma in the meantime qed isiru studji oħra biex naraw kif iżjed nistgħu nipproteġuhom u x-xogħol ta' konservazzjoni b'hekk ma waqaf qatt. Apparti minn hekk Heritage Malta tipprovdi interpretazzjoni u informazzjoni valida dwar dawn is-siti biex kulħadd Kull min jiġi hawnhekk jagħraf il-valur tagħhom permezz tal-ċentru tal-viżitaturi fejn għandek informazzjoni dwar in-nies li bdewhom, kif inbnew dat-tempji, ehm, x'materjali jużaw u informazzjoni oħra.
F'din id-dawra ċkejkna li għamilna fit-Tempju ta' Ħaġar Qim tajna daqqa t'għajn lejn uħud minn dawk l-affarijiet importanti u li jagħżlu 'l dan it-tempju minn tempju oħrajn. Però bħalma rajtu dan it-tempju huwa tempju li anke qed isiru diversi interventi fuqu biex ikompli jiġi protett biex b'hekk ikompli miexi 'l quddiem u jsalva għall-ġenerazzjonijiet futuri la tiridu jgawduh warajna. Minn hawn ser inkomplu bil-programm Malta u lil hinn minnha u nkomplu naraw iktar x'għandu x'joffri l-programm għalina llum.